O, mae yna gyfle fan hyn go iawn i Lywodraeth Cymru i ddangos bod nhw'n llywodraethu Cymru, a bod nhw o blaid y Gymraeg ac yn gefnogol i'r Gymraeg. Os ydy'r Bil cynllunio fel ag y mae, yn mynd trwyddo fel ag y mae, fydd o'n symbol o fethiant polisi ac o fethiant Aelodau Cynulliad Cymru i ymcol- ym- i gofleidio'r maes yma ac i sicrhau dyfodol cynaladwy i Gymru ac i'r Gymraeg. Yym, dwi'n ddiolchgar am y sylwadau gaethon ni, a mae rhai o'r pobl a gafodd y, y, y, lle caf, y, y, lle fuon ni'n trafod hyn gyda nhw, yma heddi, a dwi'n gobeithio wnawn nhw mynd yn ôl â'r neges yna i aelodau eraill o'r pryder y, a oedd yn, yn cyfarfod gyda ni. Yym, mae yna rhai egwyddorion gyffredinol sydd yn treulio trwy'r, y, y, y drafft y, ymgynghorol yma. Yn y lle cyntaf, nid mater defnydd tir yn unig yw cynllunio. Pryd dŷn ni wedi cynnal cyfarfodydd gyda chynllunwyr o fewn Llywodraeth Cymru ac yn y rhanbarthau, maen nhw'n syrthio'n ôl ar y datganiad yna, O ia, ond mae mae busnes cynllunio yn ymwneud gyda defnydd tir. Mae pob penderfyniad defnydd tir yn cael effaith ar bobl ac ar yr amgylchedd, felly mae pob datblygiad, polisi neu yy pob bil o unrhyw fath sydd ymwneud â cynllunio yn ymwneud gyda bobl a'r amgylchedd, ac yng Nghymru mae'r bobl yn cynnwys yy y Gymraeg. Yn ail, mae'n amlwg bod 'na ddiffygion yn y drefn cynllunio, a 'dyn ni'n gweud fel mater egwyddor, m'angen ni gweld mwy o reolaeth dros gynllunio gan cymunedau. Dwi 'di gweld dou enghraifft yn fy ardal i fy hun. Yn ardal Bodelwyddan, mae 94 y cant o'r boblogaeth wedi datgan eu gwrthwynebiad i adeiladu 800 o dai ar stepan drws i pentre' bach nhw, 94 y cant yn y refferendwm a gynhaliwyd yn yr ardal yna. Diystyriwyd hwnna'n llwyr. Yn yr un sir, roedd cynghorydd yn codi fyny ac yn deud bod yn cynrychioli cymuned yn y sir yna ac yn annog, yn wir, bron yn begian y cyngor sir yna, i sicrhau nad oedden nhw'n caniatáu datblygiad pymtheg o dai yn eu pentre' fe. Nid bod e'n gwrthwynebu datblygu tai, roedd e o blaid rhywbeth mwy resymol, deg tŷ. Ymateb y cyngor, Anwybyddu'r cynghorydd, a pleidleisio o blaid y pymtheg o dai. Er i'r cynghorydd yna ddeud yn blwmp ac yn blaen mai un o'r prif resymau oedd yn gwrthwynebu datblygu mwy o dai yn y pentre', yw bod adeiladwyr lleol eraill yn gwrthwynebu hynny, rho'n tanseilio i diwydiant adeiladu tai nhw hunain o gael uned arall o bymtheg o dai neu stad arall o bymtheg o dai yn y cymuned berthnasol yna. Felly, mae 'na rywbeth yn bod yn y broses o ddemocrateiddio sydd wedi bod yn mynd ymlaen lle dyw barn lleol bobl ddim yn cael yr ystyriaeth y ddyle fo. Nawr dwi'n digon hen i gofio adroddiad Cellini ddaeth allan ar ddiwedd y chwedege, dachre'r saithdege, adroddiad Skeffington. Oedd yn annog y byd cynllunio trwyddi draw i gofleidio'r gymuned, i gofleidio bobl a sicrhau llais cry i bobl yn eu cymedau nhw. Mae arna i ofn fod yn dal rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn rhywbeth rhy arbenigol a rhy bwysig i ganiatáu i bobl i gael llais go iawn mewn dyfodol i cymunedau nhw. Wel, mae cyfle inni i newid hwnna, a gall y Bil Cynllunio yma cymeryd camau i'r cyfeiriad yna. Yn drydydd, does dim amheuaeth bod penderfyniadau cynllunio yn mynd i gael ac wedi cael effaith ar y Gymraeg. Dim o reidrwydd effeithiau negyddol, Dim dadl ydy hwn dros gwrthwynebu datblygiadau tai. Dadl ydy hwn dros sicrhau datblygu tai a datblygiadau economaidd eraill sydd yn gynaladwy. Mewn rhai ardaloedd, mae angen mwy o tai. Mewn ardaloedd eraill, mae angen ystyried be ydy effaith y datblygiad yna ar y gymuned, ar wasanaethau ac, ie, ar yr iaith Gymraeg. A mae eisiau bod yn hollol agored. Amen. Dim rhywbeth i, i, i sôn amdano yn y dirgelwch ydy hyn. Mae rhaid i fod hollol agored yn cydnabod bod datblygiadau yn gallu bod yn niweidiol neu yn wir yn gallu cryfhau y Gymraeg. Wna i roi un enghraifft bach syml i chi o'r ochr cadarnhaol. Mae'n anodd iawn i, i, i, i ffermwyr, er enghraifft, i adeiladu ail tŷ ar eu tir nhw oni bai bod nhw'n gallu profi bod y fferm yna yn gallu cynnal dou deulu. Nawr, yn fy ardal i, mae'r ffermydd yn fach. Mae rhan fwydd y ffe-, fwyaf o'r ffermwyr erbyn hyn yn ddibynnol ar incwm y tu allan i'r ffarm. Er mwyn sicrhau olyniaeth, mae'n naturiol iddyn nhw i, i, i gobeithio bod y mab neu'r ferch yn aros y-, ar y fferm ac yn cyfrannu at ddatblygiad y fferm yna. Ond petai nhw'n mynd i Awdurdod Cynllunio a gofyn am ganiatâd cynllunio, Ar gyfer ail cartre, fysa rhaid profi, fysa rhaid profi bod y fferm yna ddim yn, yn